Җурулауларыбыз бер Аллаһ Тәгаләгә генә тиешле. Аллаһ Раббыбызны гына мактыйбыз, Раббыбыздан гына ярдәм сорыйбыз. Үзебезнең булган фикерләребез белән, үзебезнең булган теләкләребез, үтенечләребез белән бер Аллаһ Тәгаләгә генә дога кылып мөрәҗәгать итәбез. Шулай ук үзебезнең нәфесләребезнең, үзебезнең теләкләребезнең бозыкларыннан,

Дин юлыннан адаштырса, аны бер кем дә һидәяткә күндерә алмас. Һәм дә шушында утыручы һәрберебез шаһидлык китерәбез Аллаһы Тәгаләнең бар һәм дә бер икәнлегенә, сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләм Аллаһы Тәгаләнең сөекле колы һәм дә илчесе икәнлегенә. Пәйгамбәребезнең үзенә, аның әһле бәйтенә, сәхабәләргә, табигыйньнәргә һәм дә аларның юлын дәвам итеп, һәртөрле кыенлыклар һәм дә авырлыкларга очрап, Ислам динен бүгенге көнгә хәтле безләргә җиткергән барча мөселман кардәшләребезгә, әби-бабаларыбызга Аллаһы Тәгаләнең мәрхәмәтләре булып торса иде. Мөбарәк булсын шушы Рамазан гаетләребез, Аллаһы Тәгалә шушы айларда тоткан уразаларыбызны, кылган һәртөрле изге гамәл-гыйбадәтләребезне кабулладан кылса иде. Риялардан сакланып, Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы өчен генә дип кылган гамәлләребезнең әҗер-савапларына ирешүләребезгә һәммәбезгә дә насыйплар итсә иде. Беләбез, Рамазан ае ул үзенчәлекле ай. Һәм дә башка айлардан бик күпкә дәрәҗәле һәм дә бик күпкә өстен әҗер-саваплы. Һәм дә шушы айда без башка айдагы, башка көннәрдәге гамәлләребезгә караганда, Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына һәм дә җәннәтенә ирештерә торган гамәлләр, бәндәләрнене күбрәк кылабыз. Һәм дә Аллаһының рәхмәте белән башка еллардан аермалы буларак, бу елны да шушы Рамазан аена ирештек. Изге гамәлләр кылдык, ифтар мәҗлесләре үткәрдек һәм дә шушы мәҗлесләрне һәртөрле гамәл-гыйбадәтләрне башкаруга ярдәм иттек. Аллаһы Тәгалә шушы кылган гамәлләребезне кабулларга булса иде. Шулай ук шушы гает намазларыбызга, шушы вәгазьләребезгә килгән Җитәкчеләребез бар һәм дә район җитәкчеләребез бар. Инде безне хөрмәтләп, Аллаһының кушканын үтим дип, Аллаһи Тәгаләнең әмерен үтим дип килгән мөселман кардәшләребезгә һәм район җитәкчесе Айдар Фәслах улының инде ярдәмчесе Камил Рим улына инде Сезләргә әйтәсе сүзләрне котлаудан башкага сездән ишетәбез. Хәерле-иртә, хөрмәтле дин кардәшләрем! Менә Аллага шөкер, ураза ае тәмамланды. Рөхсәт итегез барыгызны да, район башлыгы, Айдар Хасапович исеменнән ураза гаете белән, ураза бәйрәме белән котларга. Тоткан уразаларыбыз. Туган игелекләребез, гомерләребез кабуллана калсын! Барыбызга да, илләребезгә иминлек, тынычлык, гаиләләребезгә иминлек, барыбызга да шул сәламәтлек, тоткан уразаларыбыз кабуллардан кылып, кылган гамәлләребез, игелекләребез, Кабуллардан кызыный. Ураза аенда инде районыбызда, шәһәребездә ифтарлар узды. Кичә инде менә районыбызда Шикәрле Каен авыл җирлегендә бик матур иман йорты, мәчет ачылды. Барлык эшләнгән гамәлләребез өчен саваплы булсын. Барыгызга да саулык, сәламәтлек. Тагын бер кат Ураза бәйрәмнәре белән, Гает бәйрәме белән барыгызны да тәбрик итәм.
Аллаһ Тәгалә шушы айларда кылган изгелекләребезне, булган әҗер-савапларын арттырып, шушы Рамазан аенда укыган Коръәннәребезне, өйрәнгән, дөресләгән аятьләребезне, кылган, укыган намазларыбызны Рамазан ае тәмамлангач та дәвам итәргә насыйплар итсә иде. Рамазан ае белән генә тукталмый, тормышыбыз дәвам итә һәм дә киләчәктә дә шушындый җыелулар, шушындый намазлар һәм дә вәгазьләргә җыелу дәвамын җәза итә. Башка еллардан аермалы буларак, Рамазан ае үзе бер куаныч, үзе бер нур. Быел Аллаһның рәхмәте белән Шәһәребезгә, мәчетебезгә Төркиядән кунак Коръән хафиз килде. Бу нур өстенә нур гына булды. Аллаһының рәхмәте белән шушы айларда тәравих намазларын укыдык. Шушы айларда көндезге вакытта Коръәнне хәтем кылдык. Коръәнне яттан белеп, җентекләп өйрәнгән. Хафизлардан тыңлавы, карап баруы гел икенче Аллаһы Тәгалә шушы Диния нәзарәте тарафыннан кылынган шушы күркәм гамәлне кабуллардан кылса иде. Инде Саим хуҗабызга Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтләре булса иде. Инде киләчәктә дә шушындый очрашулар, шушындый Рамазан айларын нурландырулар тагын да дәвамлы булса иде. Аллаһ Тәгалә тоткан уразаларыгызны, кылган изге гамәл-гыйбадәтләрегезне, биргән фитра, зәкят садакаларыгызны кабуллардан кылып, үткәргән ифтарларыгызны кабуллардан кылып, Аллаһының рәхмәте белән Үзе вәгъдә иткән Раят ишекләреннән Фирдәүс җәннәтләренә ирешүләрегезне насыйплар итсә иде.

Әле Рамазанда оныткан уразаларыбызны, үткәргән ифтарларыбызны, кылган изге гамәл-гайбәдәтләребезне калынлардан кылып, әҗер-савапларына ирешүләребезне насыйп кыл итсәң дә. Йә Раббым, озакрак шушы мәчетебез файдасына дип биргән хәер-садакаларны, биргән фитра, зәкать сәдакаларын калынлардан кылып, нинди ният-максатларда биргән булсак, шушы ният-максатларыбыз белән,

Шушы санап киткән әрвахларыбызның һәм дә үзебезнең белеп белми калган хата килүчелек гөнаһларыбызны гафулардан кылсын, ди, йа Раббым. Санап киткән әрвахларыбызның дөньялык тәвафыкта кылган барча изге гамәл-гыйбадәтләрен, укыган намазларын, тоткан уразаларын, биргән хәер-садакаларын кабуллардан кылып, әҗер-савапларын арттырсаң, ди, йа Раббым, золла. Инде үзебезгә.